P'nawn da pawb, gawn ni gyflwyno Mister Dafydd Iwan sydd wedi ymuno â ni p'nawn ma yn anedd ni ym Mangor i wneud sawl cwestiwn gyda ein gwesteion Rhodri a Hannah. Diolch yn fawr i chi am ddod, Dafydd. Croeso, croeso, neis bod yma. Be gathoch chi da i eni? Wel, mi ges i'n ngeni ymhell o fan hyn, a deud y gwir, mewn lle uh, yn Sir Gaerfyrddin o'r enw Brynaman. A'r cwestiwn nesaf sydd gen i chi gofyn ydy, faint oedd eich oed pan ddechreuoch chi ganu? Wel, ym Mryn-aman mi oedd 'na sawl capel ac oedd 'y nhad i yn bregethwr yn un o'r capeli ac oedd pob un o'r capeli'n cael steddfod ac oedd os os oedd ti'n ennill yn y steddfod y capel oedd ti'n cael gwobr bach mewn mewn mewn bag wedi weu o gwmpas dy wddwg di de? Ia.
Fatha fatha medal aur. O ia. A a wedyn on' o' ti'n myn' mlaen wedyn i'r Steddfod fawr. Ah. Steddfod rhwng pob capel yn y neuadd yy yn y neuadd fawr yn yn yn Brynaman ag fanna nes i ddechre canu yn y capel ag yna yn y neuadd fawr yn Steddfode Brynaman.

Ie, mae'n gwestiwn, mae'n gwestiwn diddorol wrth gwrs, achos lle nes i ddechrau canu caneuon fy hun oedd yn gwersyll yr Urdd Glan Llyn, ac oedd, oedd y gwersyllwyr yn licio fi'n canu, a wedyn dyma nhw'n dechrau gyrru llythyron i'r BBC ac uh, a HTV, neu TWW oedd ar y pryd, ac, ac gofyn iddyn nhw roi fe ar y teledu. Dyna oedd uh, nhw mewn ffordd uh, yn gwersyll yr urdd ges i yn, yn narganfod de. Be os ydych chi yn lwyddiannus fel canwr, pa swydd A byddech chi yn meddwl y byddech chi wedi ei wneud? Wel, cwestiwn da. Tasen i ddim yn canu, yym, ac wrth gwrs, dwi wedi bod yn rhedeg cwmni recordio sain yy hefyd, felly yym, ond be wnes i yn y coleg oedd pensaernïaeth, architecture, yym, felly mae'n bosib mai cynllunio tai fyswn i. Ah. Ond, ond Do'n i'm yn bensaer da iawn, oedd yn well i fi ganu, felly, ond ie, tase'r canu ddim yn bod, mae'n debyg mai pensaer fyswn i am wn i de. Beth yw eich hoff erlyniad i chwarae ynddo yn Nantgarth Cymru?
Hoff le i ganu ynddo fo? Mae, mae, mae'n anodd deud, ti'n gwybod, achos wyt ti'n mwynhau weithiau canu mewn neuadd fach, y byddai e yn Llanrug, yn Fian, yn, yn tafarn y Penfont, a dim ond chydig o bobl fydd na, ac Ond fe ddylcha bydd 'na gant. Ond wedyn bydda i'n canu wedyn yn yn yn tafarn yy Llandwrog sydd newydd ga'l 'i brynu gan y pentre o'dd 30 o dwcyne ma' nw'n ca'l gwerthu fanna. Ond wedyn yn fenyw Llandudno wrth gwrs falle bod 'na fil o bobol yna ynde? A ma' nw gyd yn wahanol a ag os 'di pethe'n mynd yn iawn Mae rhywun yn mwynhau nhw i gyd felly de. Yym, does am un yn sefyll allan yy yn arbennig i fi rwan de. Yym, ond fydda i'n licio y llefydd bach o'n i mewn tafarn gymunedol arall yn Nefyn yn ddiweddar, yym, yr Heliwr, ac oedd hi'n gynulleidfa gynnes iawn iawn yn fanno. Felly, does am un lle yn sefyll allan, ond... Fydda i'n cymryd nhw gyd fel fel do nhw de. Ydy eich teulu yn dod i wylio eich holl sioeau? Na ydyn, na ydyn, dim o gwbl. Mae Bethan wedi stopio dŵad fel arfer achos mae 'di clywed fi yn canu gormod o weithiau. Yym mae genna i wyrion bach yng Nghaerdydd ac wrth gwrs os dwi i lawr yng Nghaerdydd yn canu maen nhw'n, maen nhw fel arfer yn dod i wrando. Yym, na, yym, dyw teulu cantorion ddim fel arfer yn gwrando arnyn nhw am bod rhywun yn gweld nhw mor aml 'de. O ie.
Ydyn, wyt ti'n dibynnu ar ddenu pobl, pobl ddiarth 'de. Ie.
Yy mae mae hwnna'n gwestiwn, gwestiwn da 'fyd 'de ond yym yy na dwi'n meddwl bod Bethan 'di clywed fo yng ngwraig. Ydy Bethan wedi clywed fi'n canu gormod fan?
Ydych chi byth yn mynd yn nervous cyn eich sioeau? O,
o dw, cyn dechrau de, dwi'n iawn ar ôl dechrau. Ond mae pawb yn, mae pawb yn reit rhyw, reit rhyw, uh, yn erfen dyn cyn, cyn canu. Rhaid gofyn i beth yn mynd o'i le, ond unwaith byddai wedi dechrau, byddai'n iawn de. Be os fyset ti'n gallu canu neu cyd-weithio ag unrhyw un yn y byd, pwy fydda fe a pham? Wel, da gwestiwn. Fysai'n fysai'n ddifyr. O'n i'n siarad yn ddiweddar gyda Max Boyce. Yy a roedd o'n lyfr i fi. Yy hanes i fywyd. Mae o'n lyfr da iawn iawn. Ac dwi 'di bod yn meddwl bysa 'i'n ddifyr neud noson efo Max 'de. Ie. Achos 'dyn ni'n rwbeth tebyg. 'Dyn ni'n 'r un oed yn union. Ac yym yy yy tipyn o hiwmor a tipyn o ganu. A dwi 'di bod yn meddwl sawl gwaith a bysan ni'n hoffi neud sioe efo efo Max. Yym ond fel arall dwi 'di bod yn ffodus iawn i ganu gyda llawer o bobol. Yym o Bryn Terfel i i Bryn Fôn ac yy ar y log wrth gwrs oedd y grŵp nes i recordio yma o hyd yn fanno a dwi'n neud cwpl o sioeau efo nhw leni 'dan ni'n cael mynd yn ôl i sioe fawr sesiwn fawr Dolgella i yy ddathlu 40 mlynedd ers cyfansoddi yma o hyd mi fydd honno'n honno'n dipyn achlysur a ni gael ryw bractis bach cyn 'ny. Erioed wedi chwarae pêl-droed neu pêl-droed cerdded?
Wel, pêl-droed cerdded y ddylai fod o'n dwi'n meddwl. Ond um, do'n i erioed yn dda iawn mewn chwaraeon. Ond um, ymryn aman, wrth gwrs, rygbi oedd y gêm. Uh, ond do'n i rhy fach amser hynny i, i, i, i, i chwarae rygbi go iawn. Ond ar ôl symud i Llan Uwchsyn, Pêl-droed oedd y gêm, a mi oedd yr ysgol yn gymharol fach ac felly mi ro'n i'n chwarae tipyn yn yr ysgol yym ond ma'r ma'r ddau hogyn iengas gynna' i Celt a Caio yn chwarae lot o bêl-droed, ma' nhw'n chwarae bob dydd Sadwrn yym a mi oedd Caio yn chwarae i ysgolion Cymru ac ac pe- pêl-droed ydi gêm nhw yym ond Dwi 'di bod yn meddwl am y pêl-droed cerdded 'ma. Yy fysa hi'n dda trio hwnnw. Diolch i ti am atgoffa fi. Mi driai, mi driai.
Pa tîm ydych chi yn cefnogi heb law am Cymru? Wel ia, Cymru wrth gwrs gynta, ond oherwydd bo fi 'di ca'l 'y ngeni ym Mryn Aman, Dwi'n tueddu i glosio at Abertawe, ond wrth gwrs yn y gogledd yma, Wrecsam a Caernarfon 'di'r ddau dîm dwi'n tueddu i gefnogi. Ond mae llawer yn y teulu yn bobl Man U ofnadwy, Manchester United, a mae Celt, fel mae'n digwydd, yn gweithio i Man U fel graphic designer, ac yn Llundain mae o'n gweithio, ond... i i Manchester United, felly mae yna ychydig bach o ffafraeth i Man U. Yn Qatar roedd tîm pêl-droed Cymru yn cerdded lawr o'r stryd yn rhannu ymyl o hyd, sut oedd hynny'n gwneud i chi deimlo? Wel, yn deimlad braf iawn go fe. Nes i fwynhau mynd i Qatar yym achos yy oedd 'na lawer o Gymry 'na, Ac oedd pawb efo'i gilydd, pob gwlad efo'i gilydd mewn un tref 'lly. Ac felly oedd o'n oedd o'n brofiad difyr iawn. A be- a nid yn unig Cymru'n canu yma o hyd, oedden ni'n gweld weithiau rhai o Argentina a Brasil yn canu yma o hyd. O'n nhw wedi clywed hi yn y gêm gynta, a wedi recordio uh, ar ryw beatbox o gynnyn nhw, ac um, o'n nhw'n chwarae A oedd Beckham wedi ganu ddi then? A oedd y stiwarded un os yy pan o'n i'n mynd fewn i'r gêm ola dyma'r stiward yn ddechre canu yma o hyd. Oedd e'n rhyfedd fel oedd hi'n cydio am bo' nhw'n clywed hi o hyd de. Ie. Yym a d- mynd i ganu'r gutgan de. Na, teimlo'n prowd iawn de. Falch iawn. A sôn am eich cân chi de Dafydd, be' oedd yy eich ysbrydoliaeth ar gyfer yma o hyd?
Wel, cwestiwn da. Nes i sgwennu nôl yn 1983, cred neu beidio, ac oedd hi'n gyfnod chydig bach yn, chydig bach yn, yn boenus yng Nghymru, oedd uh, uh, pyllau glo yn cael, ffatrioedd yn cael, ffatri peblig yn cael, yn cael athro, O'dd o'dd o'dd o'dd e'n ddyddie anodd a Margaret Thatcher oedd y Prif Weinidog a do'dd Cymru ddim yn ca'l yy dêl da iawn ag o'dd pawb yn timlo bach yn fflat ag o'n i yy yma o hyd yn gân i fod i godi calon er gwaetha pawb a phopeth 'dyn ni yma o hyd a 'dyn ni'm yn mynd i ragorau iddi. Dal ati 'de. ac mae, mae hwnna'n... Mae'n mae syniad sydd wedi cydio wedyn, um, grŵp, ambell i dîm peldroed, ambell i dîm rygbi, neu ambell i gymdeithas yn dweud, wel, da ni wedi bod trwy amser caled, ond da ni yma o hyd. Felly maen nhw'n licio'r syniad yn y gan, de. Ac um, wrth lwc, maen nhw wedi cydio yn y gan. Mae'n cael ei chwarae cyn bob gêm gartre yn Rexham. Ac mae'n cael ei chwarae yn Llanelli, bob tro mae'r Scarlets yn chwarae gartre'. Felly, mae gen i gysylltiadau ym mhob rhan o Gymru 'de. Os o'n i 'di ennill Gwpan y Byd, fyswn i'n gyfoethog iawn.
Ydych chi erioed wedi gwneud unrhyw actio neu chyfyrchu? Wel,
mi nes i chydig bach o actio, do, i i Gwmni Theatr Cymru. Yym, nes i acto chydig i fy mrawd Hugh Caredig, ond do'n i ddim llawer o actor, yym, a bod yn onest. Ac mae'n dda bo' fi 'di rhoi gorau iddi ac sticio at y canu. Yym, ond, nes i fwynhau. Yym, ma' ma' canu'n rhyw fath o berfformio wrth gwrs, rhyw fath o actio, ond yym, ma' well gynna' i ganu rwbeth dwi 'di sgwennu fy hun. Mae actor yn actio efo geiriau rhywun arall 'de. Felly, na, do'n i'm llawer o actor, ond yym dwi'n mwynhau canu geiriau dwi 'di sgwennu fy hun 'de. Beth yw eich hoff rhaglen deledu?
Wel, cwestiwn anodd i ateb achos Mae, mae, mae 'na raglenni da yn mynd a dod yn does? Um, mae rhaid i mi ddeud, pan glywes i bod nhw'n gwneud gogl box Cymraeg, o'n i'n meddwl, o, oh, wneud o weithio, o, dwi'n meddwl bod yn gweithio dda, dwi'n dwi, dwi eitha mwynhau. Um, ond chwaraeon a newyddion ydy'r pethau mwyaf dwi'n gwylio. A, ac eto, um, dyn ni wedi bod yn gwylio Traitors yn ddiweddar ar uh, Netflix neu rhywbeth. ac o' hwnnw'n syniad da, lle ma' criw o bobl 'fo'i gilydd, a ma' tri o'nyn nhw 'di cael 'u dewis fel y bradwyr, a ma'r lleill yn trio gweithio allan pwy ydyn nhw. A mae'n syniad syml iawn, ond arcol mae o, mae'n ddifyr. Yym, ma' 'na ambell i syniad fel 'na'n cydio, 'de. Yym, ond dramâu da ydi'r peth. Pa- pan fydd drama dda yn gweithio ar teledu, 'sa'm byd i guro nhw, 'de. Yym. alla i ddim meddwl am un ar hyn o bryd. Mae... Um, mae yna rai da, a wedi bod yn Gymraeg yn ddiweddar, ond dal y mell, do'n i'n meddwl yn dda. Mae, mae wedi cael ei prynu gan, gan Netflix. Mae yna ddigon o raglenni da, a mae yna ddigon o rai sal fyd oes.
Os dydych chi hoff tanwr neu band Cymraeg,
Wel ma' 'na gymaint ohonyn n'w yym mae'n anodd dewis un ti'n gwbod ma' a a 'dan ni 'di bod yn gweithio efo sain yy c- c- nifer ohonyn n'w dwi'n hoff iawn o Elin Fflur yn canu ma' yy pedair dwi'n meddwl yn yn dda iawn. Mae Gwenan Gibbard yn gweithio efo ni yn Sain a dwi'n hoff iawn ohoni hi. O, mae yna cymaint ohonyn nhw, de. Um, mae um, Bryn Fôn o'r cantorion gorau, de. Ac um, mae yna gymaint uh, Dwi'n hoff iawn o'r band newydd o Gaerfyrddin, Adwaith, de, tair merch. Um, o, allwn ni fynd mlaen dro dydd a enwi nhw. Dwi, dwi licio pawb sy'n canu o ddifri de. Pawb sy'n rhoi i calon yn y canu. Um, dros yn byd tebyg iddo fo. Um, ac mae ar hyn o bryd, mae'n gyfnod da iawn iawn ar ganu pop Cymraeg a canu clasurol hefyd ynde? Mm. Mae ma yna gymaint o dalent yng Nghymru ynde? Mae'n... Mae uh, sy'n byd yn well. O'n i mewn angladd uh, dydd, yn beth rhyfedd i ddeud lle, uh, angladd dydd iau, ac oedd, dwi eisiau gofyn iddyn nhw pwy oedd yn, yn chwarae rhyw farch yn canu ar y dechrau a'r diwedd. O, yn fenni canu emyn lle. Mm. Oedd argol oedd yn y contract da. A dwi'n yn siŵr pan oedd i ai Sian James Ond oedd o'n fendigedig o recordiad a fi'n gofio gofyn i'r teulu um, pwy oedd hi. Does dim byd yn well na rhywun sydd yn... Um, sydd yn um, mi ganodd ffion uh, Emyr un o'n nghyneuon i'n steddfod Lenny yn Tregaron. Yy, hawl i fyw. O'n i'n meddwl bod hi 'di canu yn fendigedig 'de. Mae, mae'n braf clywed rhywun arall yn canu un o'ch caneuon chi weithia'. Ie. T'mod, mae'n rhoi rhyw olwg newydd arni 'de. Ac yym, oedd hi'n dda iawn iawn. Beth yw eich hoff fryd o gi? O, ma' raid fi ddeud cig defaid. Fe fydd Bethan yn rhedeg ar 'n ôl i. Ma' ma' Bethan wrth 'i bodd efo anifeiliaid 'de, mae gen i ddau geffyl a ci. A fedri ddim bod heb gyd. A ci y gwynid enw'r ci ni. Ci defaid ond fel chydig bach o o o waed yym yy retriever ne labrador yn ôl o ond mae'n mae'n fendigedig o gyd deu gwir. Ac fo'n mynd â i am dro yy bob dydd sawl gwaith de. Ma'r cy- ci defaid licio mynd dydi? yy cyd cydgweithio ydi o. Ond yym fuo gynnon ni retriever, golden retriever de. Dwl fel post ond hyfryd o o pan o'dd y plant yn fach yy retriever o'dd gynnon ni ag o'dd y retriever yn gadel y plant i dringo drosto ag a o'dd o'n fendigedig. Gariadus iawn ond dwl de. Yndi, a ma', a ma' Wini, ma' Wini a'i, a'i ffordd 'de. Ma' Wini'n treulio'i diwrnod yn yr ffenast yy fyny llofft. Ma' 'na ffenast fawr, os ma' hi'n sbio allan, a wedyn bob tro fyddwn ni'n mynd, mae yna ffenast yn cyfarth arnon ni, a wedyn pan ni'n cyrradd adre, hi Yn y ffenest yn cyfarth croeso ac eisiau mynd allan de. Ond mae'n um, mae'n ddigri. Ydych chi erioed wedi gwneud arwad ffôn o Cylch Tal San?
Dwi'n mynd siŵr, wnaethon ni ffilmio yna de, ond maen nhw wedi mynd ar ffôn i ffwrdd rwan. Um, Dyna sa'n byd na rwan. Daw nhw newydd o un o'r ciosgs newydd 'ma, y ffasiwn newydd. Yy on- ond ciosg coch oedd yr hen un 'de, t'wel, lle oedd yr... lle o' nhw 'di gosod byg. Yym a dwi'm yn siŵr ddaru mi... ddaru ni ffilmio yna, esgus bo' fi'n ffonio yna 'lly 'de. A dwi siŵr bo' fi ddim wedi ffonio go iawn. Ond yym wel ma' hynny'n myn' nôl pedwar deg mlynedd, achos o'n i ar daith Ar daith efo arlog, a mi sgwenna ni gân, mi glywon ni am hyn, a mi sgwennes i gân i ganu ar y daith felly, y Ciostal y Sarn 'de. Pa gân allwn ni chwarae i chi ar ein sioe radio ni? Wel, Erbyn hyn, de, mae'n anodd i mi osgoi yma o hyd. Yym, a fys- os dych chi eisiau chwarae'r fersiwn efo'r dorf yn canu, dwi'n meddwl bod hi'n, bod hi'n atgoffa ni o'r ysbryd oedd yn y stadiwm yn y gêm Awstria a gêm Wcráin, a pawb yn canu, de. Ac wrth lwc oedd 'yn mêt i, yy, Dave, wedi gosod meics reit rownd y stadiwm, fel bod gynnon ni sŵn y dorf yn canu yn dda de, a cymysgu'r cyfan efo'i gilydd wedyn. Felly, honno dwi'n meddwl. Yym, ond mae'n rhyfedd chi de, pan fydd bobl yn ngweld i, maen nhw'n methu peidio deud yma o hyd de. Ie. Bob dydd mae rhywun yn deud yma o hyd. Weithiau mwy nag un de. Ond mae, mae ddoniol. Ffyni. A mae, a, a, mae pawb. A mae Rhai'n meddwl bod nhw wedi cael brainwave i ddeud ei, dwi'n gwybod beth wnaeth o fo. Dych chi yma o hyd. Ac wrth gwrs, mae pawb yn dweud o. Ond uh, mae'n mae, mae dda hefyd, dydy. Achos y plant, plant yn... Uh, Byddai'n mynd i ysgolion llawer y dyddiau yma. Dwi'n mynd i bedair ysgol wrthos yma, wrthos nesaf marwan. Ac um, Mae plant wrth eu bodd a maen nhw'n canu yma o hyd efo fi 'de. Ac a 'na'r peth gynta maen nhw'n deud wrtha i. Yma o hyd! Na, ma'... Wel y pêl-droed am bod y fideo wedi cael ei wneud a bod nhw'n gallu edrych ar y fideo ar uh, YouTube ac yn y blaen. Wrth gwrs maen nhw wedi pigo'r geiriau i gyd i fyny do. Wel diolch yn fawr chi am eich cwestiynau.